Prattikament di dak inġara li jien dejjem attiva ħafna minn hemm għal hawn nagħmel mittel ħaġa nħu gost nagħmilhom għax ma nħossni għax dejjem għamilt li ħabbejt jien. Qatt m'għamilt affarijiet li kien li kont sfurzat għalihom qatt. Allura niftakar kien hemm perjodu bħal perjodi kollha li kont mill-iskola mmur id-dramas, id-dramas kien id-drama sem għaddejja niddiriġi hemmhekk u mbagħad forsi kien ikolli plej nieħu sem fiha jien, bil-rebba waħda l-oħra l-oħra l-oħra. Darba minnhom kien diġà kelli t-tifla, ġifri t-tifla kellha forsi seba' snin, le, kellha disa' snin, disa' snin. U kont qiegħda d-dar u Kont minduda filgħodu, ġejt biex inqum u bdejt inħoss qisu għandi cushion kbira mimlija labar taħt saqajja. Taħt il-pala ta' saqajk? Taħt il-pala ta' saqajja.
Ħares, norok saqajja. Ma x'għandi. Insomma, ma stax nbilanċa, anyway. Insomma, u mbagħad daqqa per eżempju nkun għaddejja u di ta' diftit, u mbagħad per eżempju nitlef naqra l-bilanċ jew da. Mela, li kien ġara kien illi one fine day, forsi għaddew jumej, kont għaddejjek, u kull darba kont biex ma' oqx nkwitat tifla, taf, żar

Tant sa toilet poġġejt fuq it-toilet għax aqqas wasalt sa xawe. U dak il-ħin għajjattilla tela mart, somehow di samatni mill-kamra tagħha ġiet tiġri. Next thing I know li kif ġiet qbad magħha hekk. U meta ftaħt għajnejja kont l-isptar. Ġifieri la naf li ġiet l-ambulanza, niżluni, ħaduni l-isptar, kont intif tal-kollu. Eħe, mela, mort l-isptar bl-ambulanza, għamilt hemmhekk rawni da da da, u qalu li dika xi ħaġa ta' xatka u da, tilhom mhix xatka. Anyway, this repeated itself tliet darbiet. L-aħħar professur li kort mort għandu wara ħames visti professuri differenti. Da għalli Joseph għalli dispjaċini għalli ma trid tidra s-siġġu. U niftakar ġitni dil-forza ma nafx, ma nafx. U qomt għalih u bdejt ngħidlu qaset it-tieni tama, qaset it-tieni tama, xi ġifieri qed tgħidli. Għalli kalma kalma tibża' Ġużepp, għalli ma dik il-verità. U jiena insomma, wara li dil-kedda li ħadd qed ngħidlek ġbir literalment għaddejja ngħidlu ma jistax ikun ma tagħtinix tam, eċċetera. Intlift, terġet minn sensi, insomma. Ġil bil-kedda li ħat intlift minn sensi? Għax kont wik ħafna, muġuwa dejjem, dejjem muġuwa, etc. U. Eh, Id-diagnosi ma x'kienet? Essa ċaqas ħadd ma kien tani propja diagnosi, kienu għallu li marrulek il-ligament sul-muscles tanu f'ġismek.
Ġifiri marrulek, mux għet jirrispondu. Mar jirrispondu, ġifiri, like a ragdoll. Hmm. Ġifiri nervituri mux għet jibatu l-messagġi.
Ma dik kienet l-ewwel esperjenza ta' nervituri mhux qed jaħdmu sew. Insomma anyway, dikka kienet l-ewwel esperjenza u jiena eh, reġgħu ħadun id-dar għax ma tagħmel tistrieħ biss u biżmien nibda nidra mentalment to get used to the chair. U jiena dakinhar ħlift illi żgur, żgur ma rridx ngħix ħajti hekk. Din l-idea tal-wheelchair jiena għedt isma'. Kont għadni m'iniex daqshekk in the know ta' x'inhuwa da x-xogħol kollu. L-unika ħaġa kienet illi jiena allura ma kelli l-ebda choice ħlief fis-sodda hekk inħares lejn is-saqaf. Nisaqlek il-mikrofon. U hemmhekk kan nersaq jien. Il-mikrofon tista' tres u inti inti. Imma rrid niftakar. Inti li malma tiegħu dek. Issa.
Mela jiena kont ngħid, isma' mhux jiena kont ngħid, mela inti jiġri li meta tkun qiegħda f'sitwazzjoni disprata hmm. fejn irrid kollox minn kulħadd. Kollox. Trid mingħand xi ħadd biex jagħmillek xi ħaġa. Għax la tista' ddur 'l hawn, la tista' taqbad karta, trid min jitimek, min jimsaħlek ħalqek. Meta tkun hemm u tkun bniedma mimlija enerġija u mimlija ħajja, inti għandek choice. Jew kif bdejt jiena, bdejt ngħid x'il marelli. Jiena nipprova nagħmel kemm mhux nipprova, nagħmel kemm nista' biex ngħin lil ħaddieħor, biex inkun utli, biex nagħti servizz, biex inferraħ il dak li jkun. Ma jistħoqlix hekk jien. U tibda toħodha kontrik, kontra ta' madwarek, kontra ta' fuqek u ta' taħtek, kontra kulħadd. U tiddispra. Jew tasal f'punt fejn tgħid Issa jina billi qed nagħmel da kollu. se nieħu. Imma x'irrid nagħmel? U ssib ruħek fis-skiet. Meta tant teżawrixxi ruħek minn dir-rabja, minn dil-bitterness, minn dil- illi fil-każ tiegħi eżawrejt ruħi. U li kont naf jien kont ngħid isma' ma hemm fuq ma nafx minn hemm. Imma jekk veru hemm xi ħadd, jew tini xi sinjal biex inkun naf x'għandi nagħmel, imma tħalli nixirk. Għax. F'dal punt inti kont prattikament paralizzata. Paralizzata l-kollu. Kemm domt f'dak l-istat? Domt.
Dak iż-żmien kont għadni qatt ma kellix da l-iskills li kelli fil-Guillain-Barré. Kont domt sena u nofs. Sena u nofs?
Jiġifieri sena u nofs f'sodda? Le.
Kont għamilt qisu kważi tliet erba' xhur f'sodda. U mbagħad. Kuljum f'sodda?
F'sodda, m'hemm x'tagħmel, ma hemmx, forsi ta' xejn. Imma mbagħad, mbagħad, f'moħħi Dejjem kont ngħid, le, se nimxi, le, żgur irrid nagħmel hekk, le, irrid nipprova, le, żgur, żgur li se nagħmel. Imma kif wasalt f'di? F'di wasalt għax at one point meta kont f'dak is-silenzju ta' eżawriment u qed ngħid imma x'jien, ma jixraqlix hekk. F'dak is-skiet nisma' isa' vuċi u qed tgħidli, u għax mhux lilek? U għax le? Għad ħaqqa l-ħmir, veru. Jien minn min naħseb li jien biex daw l-affarijiet jiġru lil kulħadd imbarra lili. Malli kelli dik ir-realization, awtomatikament bdejt numilja ruħi minn dik il-supervja li nirrabja. Bdejt ngħid jien jien jien. U immedjatament tibda tibdel il-prijoritajiet tal-ħajja. U ngħid kara naqra dak l-enerġija kollha li kont naħdem biex ngħid forsi kolli e, e, dar aħjar, karozza aħjar. X'iswa? Li jiswa u inti nifsek. U mhux int, int f'saħħa mentali tajba. Għax mhux li tgħix, kif tgħix. Mhux hekk.
Sewwa.
U mbagħad niftakar. Dak il-mument kien il-mument li r-revoluzzjona. Kbir.
Illi li l-imbagħad kemm dom tem Bdejt nara biċċa biċċa biċċa biċċa qisna ħajti u x'għandi bżonn nirranġa minnha. Qabel ma naslu għal dik il-parti tal-istorja, tista' tgħidli naqra iktar fuq dan l-leħen kien kien leħnek stess, kien leħen. Le, le, ngħidlek, jiena ngħidlu leħen. Di tkun xi ħaġa, aħna. Intuizzjoni kien.
Xi ħaġa illi vum, xi ħaġa qed tgħidlek għax le. Jiena ngħidilhom le. You know, ma nafx, hekk kienx essaġġ vuċi ta' raġel ta' mara ma nafx. Ma tafx. Kien sempliċement mument fejn inti għaraft għalfejn jiena le. Yes, għax le.
Sa dak il-ħin, sa dak il-mument, taħseb imma li kont temmen f'din il- ġustizzja kożmika li tixtaq nara ħafna nies li jgħiduhielek di, spiċċa kemm inġust tal-ħajja jien li tant nagħmel ġid, jien li tant jien persuna sewwa. M'hawnx mela ġustizzja kożmika jekk anka lili jiġru dawn l-affarijiet. Mela,
Sa hemm kont diġà qed inkun daqsxejn konxja għaliex kont kif qed ngħidlek nattendi ħafna courses u nirriċerka u naqra kotba fuq kotba. So għalija il-bażi ta' dak li kont tgħallimt anke bħala reliġjon tagħna taf kif temmen f'Alla, temmen fl-Ispirtu s-Santu da da da da. Jiena qatt qatt ma ma ddubitajt li hemm xi ħaġa li hi daqshekk kbira. Imma dejjem kont nasal f'dal-punt, meta anke kont naqra fuq reliġjonijiet oħra, eċċetera, eċċetera, kont ngħid imma kulħadd għandu one common denominator f'kull reliġjon tad-dinja. Kulħadd ifittex Dak li aħna, fir-reliġjon tagħna, ngħidulu Alla.
Mela, tlaqna.